Yo, ma ba nkasa yi straight up the system is working. Wɔn sɛ medi me bɔ hyɛ so mesi me ma bɛ landi wɔ fie nti me pie nam de wɔn map abrɛ mu afei na mekɔ grabo kɔfe nti wɔn map na ayɛ straight up system ne yɛ adwuma twenty four seven ɛwɔ buroni kurom wei mete abɔnten o nkonnwa egu abɔnten ebi na mete so no hɛ sɛ atwa me ho ahyia nkonnwa gu abɔnten ɔhwɛ na sɛ wo wanante abere atena bi so na gye wahome wosan wo table si ho. wate aseɛ bi na ɛsi m'anim no ɛnkasa nti wokura w'aduane bi ɛno ano sɛ wayi asi hɔ na wodidi wo ne obiara ne asɛm ɛna obi wo ne obiara ne asɛm hebroni aberewa bi ɔnam wabrɛ n'ani nka no a ɔde ɔtena n'akonnwa so a ɔkan ne graphic so ahu nyansa yɛ adwuma 24/7 kyale aban baase sisi hɔ fo bi na kɔ baabi. Kyɛrɛ abusuafoɔ, ɛyɛ straight up adeɛ akyea bia ma memfa warm up ne mmerɛ mu ntɛntɛm na menkɔ wɔn dustbin sɛ asi wɔ dustbin no kora sɛdeɛ wɔbɛsi design no akɔ no kora kɛkɛ dustbin sisi hɔ akɔ no kora kɛkɛ wo nsa yɛ fi na apɛ sɛ ɔhoro a ɛnie na wahohoro nsa pipe no no Ɔn pipe ne design no ɛfɛ koraa kwa. Esisi abɔnten o. Wo nam a esisi abɔnten kwa. Ha? Pipe no koraa nsuo hyɛ saa wɔm na nsuo nyini saa o. Nyansɛn yɛ adwuma 24/7 ɛwɔ Buroni kurom. Ɛpa bɔɔla ne nie o. That's big. Ne hɛ ne fɛ. Deɛ wɔn asi design no no. Ha? Ɛyɛ Trade up system no yɛ adwuma fire service na mu biribiara bi na mu so ahu nyansa yɛ adwuma 24/7 no traffic nkonnwa gu abɔnten nti awia bɔ a kyini asan sisi hɔ no abaaba akyi wɔn abaaba akyi anim ama wo ha nkonnwa sisi hɔ obi a mewia akonnwa no bi nkɔ ne fie nyansa yɛ adwuma 24/7 kyale Maame ntwa kwan no mu. Aban bus nam mu. Ahaa car wei na me se ɛfa ayarefoɔ no. Wahu sɛ car no rekɔ. Car wei na ɛfa ayarefoɔ no. Ao ma nhu aban bus no nam mu ɛsesa nipa. Wodeɛ mɛsɛn mehu car na ɛfa ayarefoɔ no bi a metwa ade akyerɛ mo. Nyansa yɛ adwuma 24/7 ɛyɛ straight up system no yɛ adwuma. Kyale waba so ano ahyɛ na ayɛ ayɛ akɔnɔ sɛdeɛ da biara moyɛ no no. Ɛna ɛnɛ na mese meba abɛkyerɛkyerɛ mo mu ye asɛm no a mekae no. Bicycle na esisi hɔ yi, yibi na fa kɔ. Ɛna nkurɔfoɔ ayiyi a wɔde nam no. Wɔyiyi bus, aban bus nam mu fa nnipa 24/7. Ɛnie, nyansa nyɛ adwuma. Ɛn, aban bus nam mu ɛsesɛ nnipa. Ɛyi, RAV4 2020 ɛyɛ taxi, ɛnam mu. Aban bus ɛnam mu. Kyale, nyansa nyɛ adwuma 24/7. Mese, ɛyi. bus ayi na esisi hɔ no ayi ɛfɛn sɛ bicycle wa a w'ani nka bi ayiyi bi ɛna obi abɛyi ne deɛ no nkɔfo ayiyi saa ɔsi asa nkɔfo ayiyi saa wa wo ntumi nante no na wabɛyi bi bicycle ɛna ɛsam hɔ no yoo yoo yoo yoo ɔmo dɔ nipa. Obia hu a ɔpɛ sɛ ɔne wo kasa. Dustbin sisi abɔnten. Nsuo na apɛ sɛ ɔde hohoro nsa a ne nyinaa bi wɔ abɔnten. Dustbin no wɔn design no ma no yɛ fɛ koraa a akɔnnɔ koraa kɛkɛ. Aban bus nam mu twe nipa 24 seven. Ha? Charlie! Nyansa yɛ adwuma. Ɛna na meka no, back to nsɛm no a na meka no, na mese aborɔfo traini wɔn mma good sen abibifoɔ. Nti time biara no aborɔfo no wɔn kɔ wɔn anim all the time. But abibini no wɔde yɛde ntorɔ na atete no saa nti ɔbɛnyini no. na wayɛ useless so wahu nea mekyɛ no wayɛ useless and aimless saa na abibifoɔ no yɛayɛ nti wobɛhu sɛ wonam na sɛ wohu sɛ obi gyina kwan ho tɔn wi a na yɛ bibini wonkɔhu sɛ buroni ba gyina kwan ho tɔn wi da wonkɔhu sɛ buroni ba wodeɛ mese yɛkɔyɛ documentary bi wɔ prison prison yɛkɔɛ abibifoɔ nkoa ne so mu ɔnam sɛ ah na ada aborɔfo deɛ nkyɛ ɔmo ntoma ana abibifoɔ mma nkoa ne so mu because Yɛn trani ɔmo ye. Yɛde nnaadaa na etrani ɔmo. Baaburoni no wo ne ba a, otrani ne ye. Wate aseɛ? Otrani no, ɔde nɔkorɛ na etrani no. So woahu nea merekyerɛ no? Ɛdɛ, ɛnnɛ mebɛka nɔkorɛ no akyerɛ wo. Nyɛ afei na mebɛdaadaa wo o. Nyansa nyɛ adwuma twenty four seven. Menye me mmɛdaadaa obiara nyɛ hwee ɛ. Konwa na esum abɔnten, kyiniiɛ na yɛafoldu foldu no. Enti sɛ in case of sɛ awia bɔ a, awia bɔ a, ɛno ara ne sɛ wɔabiebie kyiniiɛ no. wɔmbuebue na ɛsɛ wotena hɔ na wɔagye mframa. Wɔagu abɔnten kwa o, ɛnyɛ party na ɛrekɔ so o, agu abɔnten. Wo a wonam a wabrɛ no, tena so na gye w'ahome. Agu abɔnten kwa. Woba so a na wɔahyɛ ne dustbin sɛ sisi baabiara. Mɛka nɔkorɛ akyerɛ wo, hwɛ, saa mmerɛ yi, aborɔfo nko ara, wobɛtumi ahyia buroni na ɔdi amirika gidigidigidigidi, wobɛdwene ho a wonte aseɛ sɛ ɔredi amirika, wobɛka sɛ obi na ɛrepam, nyɛ obi na ɛrepam no o. wɔyɛ a yɛ late wɔ adwuma mu nti aha no yɛtwe ne nkura no serious ɔmo no from ne ne nkura bere mu a yɛwoo no naa ne akyerɛ no sɛ time is money time is money nti time is money no aka ne tirim nti from ɔsɔre a adwuma na ɔkɔ adwuma baabi bi ne wo ne ba no aka kyerɛ no sɛ o oh, ɛnyɛ wo fault nyame na ɛma nipa nyame na ɛhyira nipa nyame hyira na ɛma nipa yɛ ɔdefoɔ nti wo deɛ kɔ asɔre ɛneɛ bibini amirika korɔ bɛtu de akɔ asɔre buroni kurom nyansa yɛ adwuma 24/7 amirika korɔ ahomakye wo deɛ obi nim hɔ ahomakye maame bi na ano bi nka ɔba abɛte ahwe mehyia na adɛn a wanyekɔ ntɛm a obi nim hɔ ɔnya anim ntena nam se ei Maame, nti obi nim ti wobɛwu ahu that's means so akonnwa bicycle na nkurɔfoɔ yiyi no ahu nyansa yɛ adwuma 24/7 obi nim nti wobaa bɛwu ɔso wankɔ ntɛm a ɔnya animu ntena obi nim hɔ na so ahu nti aborɔfo no ɔmo tete ɔmo ma no deɛ ma menyina hɔ na mentimi nka asɛm no yie aborɔfo no ɛsei na ɔmo tete ɔmo ma no from ne ba na ɔbɛwo no no na wakyerɛ ne sɛ ɛnyɛ racist, ka nokorɛ, ɛyɛ tuntum a ɛyɛ tuntum, ɛyɛ kɔkɔɔ a ɛyɛ kɔkɔɔ, ɛyɛ blue a ɛyɛ blue. Bibini nso ɛwo ne ba no a kyerɛ ne sɛ Nyame ɛna ɛna bɔ nipa ho ban, bro ɛna bronsam so ɛna kutia nipa. Ɛnti sɛ wo adeɛ da hɔ na wokɔ wie a wowie adeɛ no a na wosesa wosesa bibini ba no no adeɛ no wokɔ wie a woayɛ bɔne na sɛ wowie adeɛ no wie na wosesa a na sɛ wonya nwuiɛ nko ara deɛ a wokɔ sakyerɛ a nyame de wo bɔne no nyinaa bɛkyɛ wo ba bibini buroni no nso onim bɔne no na onim buronsam na onim nyame nti ɔno wo ne ba a ɔsɛ wokɔ wie obi adeɛ a yɛde wokɔ jail yɛde wokɔ prison for life nti akwaraa no ɛda ne tirim sɛ ɔwie adeɛ no ɔkɔ prison nti ɔmmɛfa so ahu differences no so ahu ne ade no teɛ no nti bibini no buroni ne ba no ɔno ɔmpɛ sɛ ɔbɛda prison ɛna bibini no yɛaka kyɛn sɛ bɔne no wodi wie koraa no a wobɛtumi asrɛ bɔne fakyɛ wahu because ne kurom no bibini kurom no prison no koraa yɛmfa nkɔ obɛtuatua sika saa ba kurom ha no sɛ woyɛ sikani ba woyɛ ho ahwan ba wodi bɔne a prison no wokɔ nyɛ afei na yɛbɛyɛ sɛ me na me apa yɛ ɔhene wei wɔ ha me wɔfa yɛ ɔhene bi wɔ ha daabi aha woyɛ sikani sɛ deɛn ɛɛ mmara no di wɔ adiw nti nkora no mese wokɔ prison a bibifoɔ ma nko a na ɛguɔ wokɔ wonam kwan no ahosuo bi tɔn wi a na ɛyɛ bibini ba sɛ ɛnyɛ bibini ba a na ɛyɛ Ayi abrɔfo no a ɔmo fifiri ada kantris aba te sɛ Cuba nom ne ayi hwan hwan mo ne ayi wayifoɔ no ɔmo nko ara na ɔhu ɔmo bɛ nya ntoboaseɛ amo atwa kwan mi kwan mu na mi twa o nya ntoboaseɛ ɔmo dwen nipa ho ɔmo mma no bi ɛna ɛyɛ saa nkwa ba broni paa na ɔno ɔnim yesu no ɔno ɔnim yesu no ɔno no ɔnni bɔne na mi se kraba mi firi ase a mi ba yi odipa a ɔno ɔnim yesu no mi kɔɛ mi fon mede kɔsii charge wall no ho wɔn nkɔfɔ charge phone saa iphone galaxy nam sɛ ei ɛna sisi wɔ ghana nka obi abɛfa kɔ dadaada club no a wo no wakɔ club no phone sisi hɔ galaxy ayi galaxy s1 hwan ayi iphone hwan hwan pro Ɔno a ne kurom Ghana asɔre dɛm kura hyɛ obotom ne eyi. Ha sɔfo no kura bɛnwan wa agye ho sika nyinaa. Masa sɔfo no kura bewiaw no. Aha sɛ phone no hyɛ ɛda hɔ esisi charge ɛda hɔ obi amfa. Obi tumi kɔ nom ne nsa na ɔde nsa na si hɔ na ɔkɔ no akɔ saa no asan bɛtoa so anom. Obi amfa aduro nkogum. Ɔno onim nyame no. Ghana yɛde nyame ne ewiaw. Huh? Nyame se Nyame kasa kyerɛ me sɛ obiara mfa 5 million mmra sisi a hwɛ bicycle ɛna obi abɛyi bi obi de ne deɛ bɛsi hɔ no yi bi nafa kɔɔ baabi ha nyansa yɛ adwuma 24/7 ha kofo na eyiyi no kofo yiyi ɔmo yiyi a na ɔmo de kɔ ɔmo ba na ɔmo abɛ paaki nyansa yɛ adwuma nyansa ɛyɛ adwuma ɔno onim nyame o Ne deɛ ne sɛ mɛmmɔ korɔno, ka nokorɛ, nsisi obi. Wate aseɛ? Wosisi no a wokɔ dam. Wahu deɛ mekyerɛ no? Yɛkye wo a wokɔ dam, aban car nam mu twenty four seven. Nti sɛ ɔno na nka Nyame ayɛ no adom ɛna wakɔnya saa sika wei a, ɔmfa nkɔsi cathedral. Ɔbɛ make sure sɛ ɔde bɛbue nnwuma na obi anya adwuma ayɛ na obi adeɛ da hɔ obi ankɔfa. because onim yesu na ɔde akosi ama no ha nso wate aseɛ ha hwɛ di kurom nyansa yɛ adwuma twenty obi na ɛde bicycle ni bi kɔ nyansa yɛ adwuma twenty four seven ha ɛ traffic light aso nso ma twam wɔnfa kaa na amɔ me wɔamɔ abɛn mpo wɔatwam ahu smoke no ha asase no ase ne o saa smoke wei no efiri ɛnna ehita ehiti asase no ase train nam aseɛ nyinaa train nam Asase no ase nyinaa, nkonnwa gu abɔnten, w'ani nka atena bi so, huh? So wahu? Enti me deɛ, me me no, nyɛ afei na mebɛtwa ntorɔ akyerɛ wo bio, mɛka nokorɛ akyerɛ wo. Wate aseɛ? Mɛka nokorɛ no akyerɛ wo. Wahu? Wobɛhyia buroni na ɔdi amirika gigigigigi, ɔkɔ adwuma. nso meanwhile saa buroni yi ne maame ne ne papa aborɔ san na ohunu wɔn akyi saa no wate aseɛ meme ne buroni na ti fie ne maame ne ne papa ɛwɔ companies maako maako wɔn wɔ branches maako maako 85 nso saa buroni no the whole week mehu ne baako pɛ ɛɛ bibini anka ɔbɛda bibini anka ɔbɛda nka ɔnyɛ adwuma mehu ne baako pɛ the whole week ne nyinaa mehu ne baako pɛ da bi ɔte adwuma mu da biara ɔte adwuma mu me se ei na obi a papa wo kɛse no ɔse eh, eh, eh, is for them i have to also get my own ɛna me se agorɔ so ahu kuro mu a me se anadwo two o'clock three o'clock wonam na nkurankura yi ɔmo kurakura iphone ɔmo kurakura phone hwanhwan hwanhwan phone ghana nka obi de sika abɛwɔ abɛgye dadaada ka obi de sika wabɔ dam obi de sika abɛgye dadaada hwɛ Enti deɛ nɔkorɛ na meka kyerɛ wo no, buroni kyerɛ ne ba no, ɔde nyansa na kyerɛ no. Enti ɔno no, ɔbɛwo ne ba no a ɔbɛba wiase no, ne ba no sɔre a, adwuma na ɔrekɔyɛ. Wate aseɛ? Ɔrekɔyɛ adwuma apɛ sika. Burubini nso bɛka akyerɛ wo sɛ, Nyame na ɛhyira nipa ma no nya sika. Baa buroni no, ɔno ɔnim Nyame, na wabɛka akyerɛ wo sɛ ɔno na ɛhyira wo, na woanya sika. Enti ne deɛ ne sɛ, go and work, if there is a problem a, solve it. nka broni kurom a nka saa accident wei asi nka saa mmerɛ yi ɔmo gu hɔ gidigidigidi yɛ find solution wahu woba na esisi hɔ v8 bicycle sam hɔ nyansa yɛ adwuma wodɛ metwa video no a wobɛhu wa ɛnyɛ sɛ bibini ne kurom ha o bibini wɔ ha nso wobɛkɔ no ada nso aborɔfo nko a na nam kwan ho ɛkɔ adwuma aborɔfo na ɔmo nam ha no obiara wɔ kaa o but ha no yɛ kurom baabi a me mete no yɛ kurom but wokɔ nkuraase no a ɛhɔ na obi akɔ paake ne car wɔ kwan ho because ɛha no car no dɔɔso wɔ ha bosome akatua tɔ car ɛnte sɛ Ghana obi bɛyɛ adwuma na ɛbɔs ɔbɛboa sika ano for so many years ansa na watumi atɔ car nte saa kurom ano obi abɔsome akatua tɔ car wahu na mekyɛ no ade sɛ ebi a car no bo ɔden na ebi a eh, ebia ne bo ɔden paa ebia yɛwɔ eh, luxury cars a ne bo ɔden ɛno na ebia ne bo ɔden nti wokɔ a na wɔn de ama wo sɛ gye na fa bi a ten years fa tua anaa fa bi a twenty eh, even phone koraa no wokɔ a even car no koraa wɔn one month sika tumi tɔ no wokɔ a wɔn mfa ma sɛ tua ne nyinaa wokɔ a na wɔn de ama wo sɛ fa kɔ fie na fa two years tua nti bɔsɔn bi wɔn bɛtew ketewa bi wohu hwɛ kuro ni kurom emu hwam emu akɔnɔ emu fɛ. nyansa yɛ adwuma 24/7 bibini bɛka akyerɛ sɛ daabi da nyame bɛba bɛsi aborɔsan ama ho bibini bɛka akyerɛ sɛ da na bɔ mpaeɛ yɛ fasting nyame bɛba bɛsi aborɔsan nyame bɛba bɛsi aborɔsan ama ho kɛkɛkɛkɛka metwa mo traffic nso ɔyo nso wanya ntoboaseɛ mentwam hɛ wammɔ me so abɛn Huh? Asɛm o. Bibini bɛ ka kyerɛ sɛ da na yɛ fasting. Broni krom. Wahu environment na ɛfɛ kwa. Da na yɛ fasting. Na nyame bɛ solve wo problem nyinaa ma wo. Ɛno na ɛdi ɛno na di ewu no. Na me me si broni wo hyia no kan ade a. Wahu wahu sɛ ɛsɛ ɔdi nkonwa. We nyina nkonwa o. Nkonwa special way no design ne. Ɛnomaa na sisi wɔ no. Wei wobɛkɔ onwane da. Anomaa onwane Ghana nko obetumi abɛn nipa. ha anomaa ne si ɔn ɛnti bibini bibini no wɔsɛɛ ne mma ɔte ɔntete nkura ne yie ɛnti wobɛhu sɛ at the end of the day no ɔno onim sɛ ɔkɔbɔ korɔ no koraa no a ɛyi da ɛyi na sɛ ɔkɔ asɔre dɛm kɔsrɛ bɔ ne fakyɛ a nyame de akyɛ no nti ɔne problem ba bibini nso buroni nso akyerɛ ne ba sɛ wonim na akɔbɔ korɔ no yɛkye wɔ prison straight nti at the end of the day no akora no da ne tirim from ne nkura berɛ mu adeɛ no ɔmfa da ɔmfa because ɔmpɛ sɛ ɔbɛkɔ prison ba bibini nso deɛ ɔnka nɔkorɛ no nkyerɛ ne ba no adaadaa no ɛna o oh, wokɔwie adeɛ no a ɛnyɛ hwee woserɛ bɔne fa kyɛ no ne nyame de akyɛw kwasea nyame no ɔhe ɔde bɛkyɛw kurom ha deɛ ɔmo nim saa o woba mese obi ne mu gu kurom ha si a nkease sɛ ɔmo nyinaa kɔgu hospital hwɛ ɔmo adwene mu because nyame nkasa nkyerɛ nipa ɛnyɛ possible nti sɛ ɔse nyame akasa akyerɛ wo a wate aseɛ sɛ fa anwa kɔma obi a Anwa no ayi a pro government bɛyɛ na approve yi. Mese wei wei ntadeɛ wei. Ghana nka bi nim. Ɛyɛ glass nko a. Ɛyɛ glass nko a. Store wei nyinaa glass nko a. Glass glass nko a. Ha cars egu abɔnten a yɛ park yi ka Ghana nka adeɛ bɛkye ne yɛbɛtu mu tape nyinaa de kɔ. A yɛbɛtu mu battery nyinaa. TV ɛbɔ hɔ yi Ghana nka adeɛ bɛkye ne yɛbɛwaawae ne nyinaa. Ha nyansa yɛ adwuma. Ha ha egu hɔ no nka nokorɛ nkyerɛ nnipa mma nti wobɛhu sɛ kwan no atutu koraa no a yɛsi yɛn nkɔbɔ mpaeɛ kwan atutu no a e, accident bɛku nnipa no yɛsi yɛn nkɔbɔ mpaeɛ ha mpaeɛ sɛ ɔbo kwan na nyame bɛ nyame bɛ nyame bɛma accident so atwa na asɔfofoɔ nkwasiafoɔ no gu hɔ Ɛna afe wei a yɛbɛsi mi nya nkwanhyia bi a yɛahyehyɛ nti obiara mmɔ mpaeɛ obiara mmɛgye anwa na obiara mmɛɛsei kwasia anwa anwa anwa tumi sɔɔvo accident ah gyimi nkoa mo guo mo mmea nsua nyansa na mo nka nɔkorɛ nkyerɛ nipa na mo nyɛ kuro no ye na mo guo na gyimi hwɛ deɛ obi di nyansa yɛ ne kuro wo na mu a mo ohwam kama wadidi ame ah wɛ ayi kura yɛntum store yɛntum store dan yɛntum Ghana abɛtumi agya store dan wɔ hwɛ grass nkoa yɛntum store dan nyinaa ɛntom huh. Wuram a obiara ne wo ne asɛm na deɛ ɛku me koraa nsɛ store no wawuram no sɛ store no wawuram a ɛtoatoa so bebree wo deɛ ma menhyɛ dan nwura wei mu nkyerɛ wo eh wo wuram a hwɛ na kɔ no ewuram koraa wɔ hempa oh me koraa menhu bie mpo wo deɛ ma me ma me ma me hwɛ sɛ wo deɛ meduru store foforɔ ma me wawuram no nkɔnwi ɛwokɔ aborɔsan na pampam a yɛhyɛ wo machine a wotiatia wogyina so na machine no ara de wo rekɔ the next level. Broni dwen nipa ho ɛfa ne solution bicycle gu abɔnten. Wahu? Store dan a esi hɔ no ɔmma ɔmfa container mmesi hɔ ɛyɛ car. Wowie a na ade wo kɔ wo wo pick up abɛsɔ toɔ na wapagya de kɔ. Ɔmma mfa container wuiɛ biara mmesi hɔ. Wate aseɛ? Na ayi abɛwewe na akyene aba abɛpira obi. Yɛwie a yɛabɛka sɛ brɔnsam. Brɔnsam no ɔne ne hwan? Ɔno ɔsolve problem 24 seven o. Ɔno ɔnim brɔnsam na ɔnnim malam na ɔnnim kɔmfoɔ na ɔnnim Ayi ayi onim bayifoɔ no onim hwee o nyansa ne yɛ adwuma 24/7 deɛ mo guɔ na gyimi wei machine ni asɔ ne yɛ operate mo guɔ na gyimi wate aseɛ nyansa wei Ghana nka TV abobɔ nyinaa yabɛ waawae wate aseɛ nyansa yɛ adwuma 24/7 mede memɛka no koraa kyerɛ ɔnyɛ fei na mbɛdada wo na kɔbɔ mpa yɛ o nyame broni Ɔnnim Nyankopɔn. Buroni, ɔnnim Nyankopɔn. Ɔte sɛ accident aku nipa a, ɛnyɛ mpaebɔ. Monkɔ solve problem no, monkɔ bae kwan no mu na monyae gyimi no. Yɛ obi kurom. Nnipa a ɛgu kurom adɔɔso kyɛn Ghanafoɔ nyinaa, nso traffic koraa bi nnim. Ahh. Siafoɔ, wobɛhu sɛ wɔafa ho rekɔgye anwa. Ahh. Sunday koraa mese ma obiaa nkɔgye awan TV wahu TV ɛbɔ makyi saa mmerɛ yi Ghana nka obiaa wae because TV ɛyɛ flexible wotumi dane no wotumi wan no deɛ wopɛ bia Ghana nka obiaa bɛwae wate aseɛ wo da dam koraa yɛreba abɛwia wo yɛreba abɛwia wo because akoraa no yɛakyerɛ yɛasɛe no yɛatete no asɛe no Onim sɛ Nyame na ma nipa nya sika. Nyame na Nyame nso mfa sika megu botom. Sɛsi a mekɔ ɛnora anadwo mekɔ tena adwuma mu. Ɛsesɛ sika yi aa. Anadwo mekɔ club a mesan kɔ gye yei. Egu mbotom. Nyame na de brɛ me. Nyame na de brɛ me. Ha? Monsua nyansa na gyimii. Hwɛ obi kuro. Deɛ nyansa ayɛ kuro no. Hwɛ emu hwam. Emu fɛ. Even traffic light. po ayi na ayi nsɔɔ da traffic light nnum da nso ɛ yɛsaa de polisifoɔ abɛgyina hɔ wate aseɛ traffic light yɛ adwuma nso polisifoɔ saa gyina joint biara ɛha school bus ni school car wei na ɛfa school schoolfoɔ nkora wei na ɛfa schoolfoɔ nkora ɛna ɛkɔ no school bus no no yɛwɔ kaa ɛfa nkora yɛwɔ deɛ ɛfa mpanimfoɔ yɛn bɔ deɛ kyɛ sɛ nyansa yɛ adwuma 24 wo mo ma sesa sprinter deɛ awuawe na akyene sprinter fa nipa Meka kyerɛ buroni koraa sɛ mɛboa ɔnye nni. Sprinter, ɛyɛ kaa a yɛde fa nnipa, yɛde fa toilet roll. Nti sɛ nnipa te mu a, ha, ɛbɛ, ɛbɛma no heavy weight because ɛ, ɛ, yɛamfa mfa nnipa. Ɔho, nti hwɛ, hwɛ, V8 a ɛsa so nyinaa yɛ taxi. V8 no nyinaa Uber, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, Uber. Huh? Petrol boɔ fofoofo. Mo deɛ mo, monyɛ nnipa, ahyeafoɔ. yɛka nokorɛ kyerɛ mo a, Nyame, Nyame na ɛto paturo mu, Nyame na ɛto paturo mu, bɔɔla na sisi sisi hɔ no, nti wo, wo, wo kura bɔɔla na ade ato mu, sɛ fire service foɔ ba na baabi nhyia, na ɔma type wei nsuo na ɛwom, wei nsuo na ɛwom, na ɔma type nsuo, nti esisi joint biara, nti nsuo no wom, nti nyɛ afei na ɔmo, nsuo na ɔmo de aba no, ɔmo dum gya na sɛ nsuo no sa a, na ɔmo abɛtwe bi afiri kwan no ho. Nsuo no sisi kaa kwan ho, esisi joint joint, nyɛ afei na nsuo no asa, na afei na yɛsɛ yɛbɛtu kaa akɔ baabi akɔtwe nsuo, hwɛ. Da bia yɛ sɔvo problem bulb ahye o wahu sɛ ɔmo de machine aba abɛgyina wiem ɛde bulb foforɔ hyɛ hwɛ ɛnie ɔwɔ he koraa oo hwɛ ɛwɔ he koraa ma menyina ne sie nam oo aha ɛnie akoa nnɛte so no sɛ muhu no a ɔn sɛ ɔtɛ sorɔ bulb ahye ɔntwɛn ma adeɛ mmɛsa nwie na nipa nhu n'anim ɔde bulb no ahyɛ machine na ɛde ne si fam no Wate aseɛ nyansa yɛ adwuma 24 7 mu gu ɛna gyimi yɛ mɔ mpaeɛ nti bɔɔbo no ahye no nyame na ɛde bɔɔbo bɛba abɛhyɛ mu ahu wei wobɛkɔ ayi na ayi owu so bɛmpa mu agyimifoɔ no ɔmo guɔ ɛna momɛgye anwa momɛgye ayi abura mu nsuo momɛgye ho anwa gyimi nko ara mesi buroni nim saa nnoɔma no ne deɛ ne sɛ quick solution huh? quick solution na ɔsɔɔbo Me deɛ memɛka nokora akyerɛ wo, mɛdaadaa wo. Nyansa ɛyɛ adwuma wɔ buroni kurom. Nyansa ɛyɛ adwuma. Menya afei na mebɛ daadaa obiara o. Store biara wɔ ha biara ɛyɛ glass. Store biara ɛyɛ glass. Nya afei na mebɛ daadaa wo. Buroni, ɔno waka nokorɛ na akyerɛ ne mma. Nti wobɛhu sɛ da biara, the end of the day no, kuro no mu yɛ neat. Obiara ho tɔ no. Obiara mɛwia adeɛ. Ahu, moadaadaa nipa saa ne Yesu ba kyena. Ɔba he? Buroni no, onim no. Ɔba he? Huh? Na ɔba he, wodeɛ nkɔyɛ kwan no na fa toɔ sɛ Yesu ba kyerɛ nti ɔba abɛyɛ ne yie. Ɛna bibini nso, gyimii, yɛadaadaa no aa no, ɔnkɔ adwuma, ɔkɔ na ɔnya kakra bɛtua ne light bill ne ne dan kaa. Oh, me koraa menkɔyɛ adwuma mma buroni. Nkɔyɛ, wobɛ, wobɛwu koraa, wowu a, wobɛwu agya sika no hɔ. Wobɛwu agya sika no hɔ, wowu a womfa sika nkɔ heaven. Wowu a wonyɛ sei, na gyimii nko ara nti da biara na ahia no. Gyimii.

Me deɛ me mɛka nɔkorɛ na akyerɛ wo, nyɛ afei na mebɛdaadaa wo. Ha? Ka nɔkorɛ na akyerɛ wo. Wate aseɛ, buses yi na nam yi, latest cars na ɛfa nipa, 2020 wei Uber na ɛfa nipa, latest cars. Ha? Ha? Ɛdwe nipa ho 24/7. Ha? Yɛn mu guɔ na yɛn kɔkye abayifoɔ. yɛ yɛ nkɔkye ayi concept nko ara wo nam a ayi ayi ayi si hɔ yɛ solve problem machine sisi hɔ charge wo phone esisi kwan ho wo pɛ sɛ ɔfrɛ obi na nkura phone a frɛ nipa na ɔkwan ho esi machine telephone sisi kwan ho a yɛde yɛ call free ɔsolve problem ɔde map abesi kwan ho wohwɛ na baabi a nam no wohwɛ na wonim wohu location ni ya map si hɔ, sɛkye wɔ machine no so na fa hu kwan. Problem na ɔsɔlve o, nya nye Nyankopɔn na ekukuru saa machine no besi hɔ o. Ɛyɛ nyansa, eh? Nyankopɔn na ɛde TV no bɛbɔɔ hɔ. Nyame na, Yesu na ɛde bɛbɔɔ hɔ. Sua nyansa na gyimi na magyea nwaagyeagyeagyea. Wo deɛ wo nsua nyansa, ah?

Ka saa mmerɛ yi a wayɛ ward no, ɔmma school fees koraa nnya sika ntua. Hwɛ! Kɔnwa no si abɔnten, tena bi so na gye w'ahome. Huh? Tena bi so na gye w'ahome. Nyansa yɛ adwuma 24/7. Huh? Siafoɔ, me na mɛka no korɔ o, nyɛ afei na mebɛdaadaa o. The system is working. Huh? Yɛn kɔnwa no gu abɔnten. Ahu, wei nyinaa sisi hɔ, wopɛ sɛ ɔdi agorɔ so a, Ɔadi agorɔ, nyansa nyɛ adwuma hwɛ konwa ɛne asan awerɛ nyi anomaa ɔhu kura a ɔnnwane ɔhu a ɔnnwane aborɔ nomaa ɔhu a ɔnnwane because ɔnim sɛ ɔnyɛ ne hwee ah ɔnim sɛ ɔnyɛ ne hwee Ghana kasaa mmiri ɔde prapapa because wadi ka ku ne nananom saa wode tae ɛne tuo ɛku ne nananom nti ɔno ɔhu ɔbɛdwane kuro mu ayɛ obi adidi ame obi ankye ne nwe ah nyansa yɛ adwuma bɔɔla na ɛsisi wɔ no ah wadidi a waprɛse na ade ato mu Huh? Ah! Charlie, wɔn dwi nipa ho nya ntobo ase ama wɔatwa kwam kama. Nyansa yɛ adwuma 24/7. Me deɛ mɛka nokorɛ no. Huh? Mɛka nokorɛ akyerɛ wo. Nkurɔfoɔ ahyehyɛ tɔe. Wɔn ne nkurɔfoɔ retwitwa pikya. Wɔn ne haw biara. Me se kurom a, na wɔtwe sika tɔ kaa. Bosome sika tɔ kaa. Huh? Nti nyɛ afei na obi yɛ yɛ yɛ no no awerɛ aba.

BBC foɔ nso na ɛnam hɔ no, wɔn na ɛkurakura camera no. Ah, BBC America. BBC America, me nkurɔfoɔ ne wɔn, sɛ m'adwuma no bi na wɔn yɛ, wɔn na ɛnam me, mpɛ sɛ wɔn bɛhu me, wɔn deɛ mepɛ sɛ wɔn kɔ ansa. Wɔn hu me, wɔn bɛtaataa me. Wɔn hu me a na wɔn ateam Africa, wɔn frɛ me Africa. Kyale, me deɛ mɛka no koro, aborɔfo mma, wɔn na ɛdi agorɔ no hɛ. Aborɔfo mma, aborɔfo mma, Ghana nka wɔn na ho mfuturo no. Aborɔfo mma. kasɛ mene atɛkyɛ bi a wawɔ ne nnora anwummerɛ nsuo no ɛtɔɛ no atɛkyɛ bi a wawɔ no nka wabɛhu sɛ nyansa manchi gya wɔ manchi sim hwɛ na mɛka nɔkorɛ akyerɛ wo hmm? the system is working hwɛ nyansafoɔ kurom kakra monhwɛ kakra nsa kyɛle monhwɛ nyansafoɔ kurom aha nyankopɔn nyɛ adwuma wɔ ha o ghana nyankopɔn yɛ adwuma nso Nyankopɔn kasa kyerɛ obi ne mo ɛne Ebenezer mo nso mo wu wɔ hɔ kurom a obiara didi amen huh anyansafoɔ kurom kakra mo hwɛ kakra hi do you want to say hi hi yeah it's, uh, it's going to Africa oh, yeah Africa. Af me too I'm yeah. from Algeria you are from Algeria yeah. oh so you're African oh ebi ebi no no ofiri Algeria you see

There's type AS. Yes, yes, yes. Okay. Uh, okay. So nice meeting you. Nice say hi, say hi. Hi. okay, bye. Hello. Hello. Have a good day. Yeah, abusuafo sɛ ma ho wɔyɛ africa ni nso wɔyɛ buroni nti wokɔhyia wei na sɛ ɔte aso dɛm na ɔyɛ yesu ba kyena africa no firi ɔnyɛ buroni ɔnyɛ africa ni ɛna magye ne nɔmba no meyi mu firi so a makɔ tae makɔ sɛkye no wɔ Instagram na makɔ hwɛ sɛ me metumi de afa me metumi de apam anum ansa na wasa akɔ ne kurom France a kyale system ne yɛ adwuma wɔ aburokyire kɔ awo nti sɛ okɔ hyia wei na sɛ ɔno nso ɛtɔn ano nte hɔ yɛ wɔ kurom ha ɛyɛ ma na busuanfo a wɔn firi Africa ɔgye yɛ saa wobɛka sɛ ebi ɔyɛ buroni ɛnso no ɔnyɛ America ni ɔyɛ ɔyɛ Africa ni ɔho ebi no no nti weka no kora kyerɛ mu a muntie mi o. sɛ broni ntɔ anwa, broni nyɛ saa nnoɔma no, ɛyɛ abibifoɔ na ɛyɛ yɛ. Ɛnti wahu ebi no no, ofiri Ghana, ofiri France, obedi holiday. Ofiri ɔyi ayi Algeria, but ɔte France, obedi holiday, ɔyɛ broni pure, life and colored. Wohu ne tirinwi nyinaa, me me kura menim sɛ ɔyɛ kurom ha ni, saa ɔmfiri ha. Ɛnti saa nkurɔfoɔ wei mu nyina ɛyɛ a, wɔn bɛ dɔɔso wɔ kurom ha, na wɔn akɔte wɔn asɔre, na ɛneɛ wɔn tɔ anwa ma wɔn, but broni paa no, Wokɔka kyerɛ no sɛ ɔmmɛtɔn wo a, ɔbɛbɔ wo dua. Ɛɛ, ɔbɛ, ɔbɛ, ɛɛ, ɔbɛ, ɔbɛtu, ɔbɛtutu wo akum. Ɔbɛba abɛhwiw to wo because ɔnhu deɛ nti a woka saa nkwaseasɛm no kyerɛ no sɛ ɔmmɛgye anwa no a, ne problem nyinaa bɛsɔlvo. Ne, ne, ɔmmɛgye anwa no a, adeɛ bɛkye na Nyame abɛsi aborɔsan wei asi hɔ ama no. Ɔmmɛgye anwa no a, adeɛ bɛkye na, ɛɛ, TV no a ɛbɔ ha sei, Nyame de baako abɛbɔ ho ama no. Wabɔ dam. Aban bus na ɛyɛ adwuma twenty four seven ɛsesa nnipa mma twenty four seven ɛsa so saa na ɛsesa nnipa mma twenty four seven mo na mo anya sika mo si mo ne kosi cathedral kwasia wɔn na ɛsi cathedral ama yesu wɔ kurom a na ɛma mo nsua nyansa me deɛ mɛka no koraa kyerɛ o nya afei na mbɛdaadaa o deɛ maame fa mo sia wei Fade up. Charlie, enti me no eh, mɛka nɔkorɛ akyerɛ mo, nyɛ afei na me bɛdaadaa wo. Buroni paa no a kuro no yɛ no dea no, ɔnnim Yesu, ɔnnim brɔnsam, ɔnnim Mallam, ɔnnim duabɔ, ɔnnim hwee, ne dea ne sɛ, go to work, make money, pay your bills, enjoy quality life, live better life, enti na ɔde 2020 na ɛyɛ taxi no, 2020 car, Toyota ɛyɛ taxi, wahu, 2020 cars ɛna ɛyɛ taxi no, ɔno ɔnnim Yesu. ɛna ɔnim brɔnsam ɛna ɔnim hwee nti ne kurom woba a wo ho bɛtɔ quali ɔsɔbo problem all the time ɔsɔbo problem all the time latest car cars na ɛba yɔɔ traffic nkyi wɔ ha o ɛba ɛba yɔɔ wei one way o one way cars ne nam so yɔɔ nyansa yɛ adwuma 24/7 nyɛ afei na ɔbɛtena hɔ ama nipa bɛwu no abɛka sɛ abayifo na aku nipa no ɔma nipa bɛwu daabi ɔbɛ make sure sɛ obi aho atɔ no because ɔno anim saa wo brɔ nsam ne wayi na ɔka kyale mamemfa mu sia ɛɛ wasaa na bebree nya credit hwɛ system ne yɛ adwuma wɔ broni kurom the system is working so oh, Algeria ni o ɔyɛ broni wei wanka na ɔsɛ ɔyɛ America ni a ka mɛmɛ nka bɛka sɛ ebi ayɛ nɔkorɛ ɔho nti saa nkofo wei no na mo ho wɔn wɔ TV so a na ɔmo yɛ dede na yɛkɔkye yɛkɔkye bronsam ɔno America ni deɛ ɔyɛ nie ɔte ase yi ɛna ɔhwɛ ɔɔgye n'ani foro bus na kɔgye w'ani ah ɛno na ɔno ayɛ o ɔnte asɔre dan mu nkyia abayifoɔ ɛna ayi nie cloud internet nie wopɛ sɛ ɔyɛ kɔ a no abɔ nɔmba no ayɛ kɔɔ free wate aseɛ wopɛ sɛ ɔyɛ kɔ free calling ɛna ɔmo atwerɛ agu so no wate aseɛ wopɛ sɛ ɔfrɛ emergency nso a no afrɛ wifi san wɔ ha free baabi a nam bia free wopɛ sɛ wo charge wo phone so a charge your phone free kyɛ sɛ biribiara free wate aseɛ v8 na ɛsesɛ nnipa kyɛ sɛ biribiara free ɛna ɔde asi hɔ no ɛna machine de si hɔ no wate aseɛ nkraman koraa ɔyɛ ho advert ɔyɛ ho advert sɛ ɔkraman yare afa ne bra hospital v8 ɛna ɛsisi hɔ ɛyɛ uber uber taxi ha nyansa yɛ adwuma 24/7 ɛna buroni yɛ o buroni nkyia bayifoɔ buroni ɛ ɛ kyɛ sɛ nnipa ho bɛtɔ no nko ara. Ɛnti me deɛ mɛka nɔkorɛ no akyerɛ wo. Ɛno na ama Abibifoɔ yɛɛbrɛ no because yɛadaadaa yɛakyɛ sɛ wɔ problem a kɔtra asɔredam na kyere wo yam kɔm na bɔ mpaeɛ na Nyame de Nyame de sika bɛbrɛ wo. Meanwhile Buroni no ɔno ɔbɛwo ne ba no na wakyerɛ no sɛ yɛ adwuma save sika. Nti akoraa no nni bɛɛ thirty years na sika esum no aka sum no wode ba Africa a ɔyɛ billionaire wode ba Africa a ɔyɛ billionaire nti ɔno ɔnkɔbɔ bosea da ba bibini deɛ onyane nna ma menni ne nyinaa mm ɛnkyɛ koraa na nipa awu kɔ mm nipa koraa yɛ deɛ ɛnkyɛ na nipa awu yɛwu a yɛwu koraa a yɛmfa nkɔ buroni nim saa deɛ no ɛyi bi ɛna si hɔ no wei kɔ wei 2020 nnamɔ Enti broni no ɔno onim sɛ ni ba yɛ deɛn nipa ebewu akɔ bronsam gya mu o ɔno no ɔyɛ na nti ɔno no ne nti wɔn sɛ ɔmo a ɔmo tɔn wii wɔ kwan ho nyinaa yɛ abibifoɔ ɔmo a ɔmo tɔn wii nyinaa ɔkwan ho nyinaa yɛ abibifoɔ ma broni ba ɔdi amirika gidigidi ɔte adwuma mu 24 seven mene te mene broni na te fie mɛhwɛ si yɛ nkɔ asɔre ɔso what the fuck are you talking about you always worry me with this church church church you I don't know this church I don't know what the fuck I have to go to office. na ɔdi m'atɛm na mese yoo mate mate wai nti mate ɛneɛ ɔmo tete baase mu gye ɔmo ani nti wanya wanya nyame ayɛ adom no wanya sika a ɛmfa nkɔsi cathedral na buroni no akɔfa ne yesu baeɛ no wɔnsi bi maa no kurom a Wonam a wate sɛ obi ahyehyɛ ayi ayi speaker si ase abranteɛ sesa na yesu ba kyena wabɔ dam nka yɛde ayi police fo abɛ abɛ lodu nneɛma no nyinaa kɔ mese wonam kwa ho a solution na ɔsɔbo charge wo phone free machine nie wo ne charger koraa sɛ mmea nkyɛn ana charger aba nti wo phone type ayi so no amia na saa phone no charger pia aba na ade atwia wo phone na charge Huh? Store biaa ɛwɔ hɔ biaa glass nkoaa wopem na wo wura mu obiaa nkowia hwee huh? Didi free na ma ho mmae o Hi Ɔmo san pɛ nipa ohyia wɔ ɔpɛ sɛ ɔba video no mu so ate aseɛ ɔmo ɔmo ani gye agye koraa no ɔno nam ɔne haw biaa nyɛ afei na ɔkɔkye brɔnsam o ate aseɛ. Nyansa na ɛyɛ adwuma. Aban bus nenam kurom na ɛsesa nnipa. Aban car nenam kurom resesa nnipa. Ɛ? Twenty four seven ɛyɛ adwuma. Aban car ɛresesa nnipa. Ɛ? Aborɔfo mma. Ɔho, kyɛ sɛ, oh my goodness. Aban car ɛsesa nnipa. V8 taxi, hwan hwan, kyale. Me deɛ mɛka nokorɛ akyerɛ no. Maame fa mu nsi ara na ɛwa saa na ebi ti bɛhwɛ. Eti mesrɛ mo sɛ mo a mobɛyɛ president no menim sɛ video no mohwɛ bi. Mo a mobɛyɛ president ne afutokwetokwefoɔ na wɔtete president nkyɛn a ɛfrɛ mo ministers no, montu wɔn fo na wɔnyɛ agyimi no sɛ buroni no a ɔkɔfaa ne nua Yesu baeɛ ne kurom ɔnsi cathedral maa no, ɛnyɛ ɔno na ɛbɛhwehwɛ ne mu abɛsi cathedral ama no. Wate aseɛ? na monkɔ sɔɔvo accident no monkɔyɛ kwan no ye monkɔyɛ kwan no ye kwan no atutu no kwan fea no monkɔ bae mu wate aseɛ kaa sɛ wɔ kurom a nyinaa ɛnɛ eh, kɔpem adeɛ a na abɔ break agyina ah, wowɔ kaa na sɛ wɔde fa nipa na saa futures no bi nim a yɛmpene ma nyusu saa kaa no cars no ɛkɔ na ɛmfa mfa nipa ɛkɔpem adeɛ a na ɛno abɔ break agyina Nti sɛ wada koraa no a, woyɛ drɛvani na wada a, wate aseɛ, na sɛ ɛkɔhyia ne yɔnko kaa, ɛno ara bɛgyina. Ɛno ara bɛgyina. Nti w'ani ntetew, w'ani so ntetew na kaa no agyina. Huh? Na asevu, nyansa yi yɛ adwuma. Hey! Masa, nyansa yi yɛ adwuma 24/7. Huh? Mugu hɔ, na Jim, Mama Jimmy anya post. Mama Jimmy anya post. ama gyimi a so aba mfasoɔ ha medeɛ abusuafoɔ ɛ eh, wotaa me ataa me kwa na ɔkura na ɔkura na mɛka ɛnɛ nice weather weather na yɛ na so nice mɛka na ɔkura akyerɛ wo nyɛ afei na meba bɛdaadaa wo nya buroni ɔno anim nyankopɔn ɔde na ɔkura na tete ne ma ti ɔmo nyinaa ka na ɔkura na ɔmo san adɔ nipa wate ase ɔmo nyɛ bibi ni Mese bi mmoa a buroni bɛtumi de aboa wo no bibini ɔmmoa wo. Bibini bɛboa wo bɛgye wo sika. Buroni bɛtumi aboa wo ɔnye wo kaprɛ. buroni bɛboa wo ɔnye wo kaprɛ wansi de kuro ɔnye wo. Bibini boa wo a ɔbɛgye wo sika wonni sika a ɔmfiw wobɛwu kura mfa mfa ne ho store ne si hɔ no wei wopem na glass kyɛ sɛ baabi a nam biara charge your phone free machine sisi kwan ho sa wo yɔnko bibini ɔbɛboa wo koraa gye sɛ woatua sika ɛno koraa na ɔwɔ sɛ atua sika no ɔbɛka ma obi ate ɛna me na meyɛ sei maa no ɛna me na meyɛ sei maa no ɔbɛka ma obi ate buroni bɛboa wo ɔno anim obi ale ɔhu ka ɔnya ntoboase ama atwam ɔmma abɛn ha buroni bɛboa wo ɔnka ma obi na ɔno adagye ɔde kɔtena baabi aka ma obi ate bibini bɛboa wo ɔbɛka ma obi ate ɛno nso a ɔbɛsɛ agye wo sika bibini bɛboa wo sika ɔbɛgye wo no ɛnyɛ sika ketewa Ha? Yɛ yɛ ka no korɛ kyerɛ mo a, kaa wei sei, ɛɛ, yɛ frɛ no ayi, akura, ɛɛ, 2020, ɛɛ, taxi, 2020, ɛɛ, taxi, akura, ɛɛ, latest, ɛɛ, taxi, uber, 24-7, nyansan yɛ adwuma wɔ broni kurom. Ha? Me dɛ mɛka no korɛ o, bibini koraa no, ohu sɛ ne nua ɛkɔ so anaa ne ya. Broni nso hu sɛ ne nua ɛkɔ so anaa ne dɛ, ne n'ani agye sɛ ne nua ɛkɔ so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne nua no bɛyɛ yiye na daakye ne nua no amfa sika amma ammesi ne so anadwo. Ɔno ohu sɛ ne nua a ɛreyɛ yie anaa ɛyɛ ne dɛ. Ɔpɛ sɛ obiara ho tɔ no sɛnea ɛbɛyɛ a daakye ne nua no mfa sika mmesi ne so anadwo. Train na ɛnam asase ase reyɛ adwuma no. Wate aseɛ? 2020 kaa ɛyɛ Uber. Ha? Wate aseɛ? Hwɛ, hwɛ, hwɛ, hwɛ, hwɛ, store mu nneɛma. Kyɛ sɛ, nyansa yɛ adwuma wɔ buroni kurom me deɛ ɛɛ obi adaadaa wa tie deɛ me meka no me na meka no korɛ kyerɛ buroni onim yesu onim bronsam onim duabɔ onim me se club o club ɛ obi ahwe ɔmo ɔmo nyinaa club no a waba no onim obi a o nso fon sisi so obi a nkotu obi a fon da obi a nkotu ghana asɔre dɛm kura ebewia opaa sɛ ɔbɛgye akyinya Fa kɔtɔ iPhone anaa wo deɛ kɔsrɛ obi iPhone na fa kɔ asɔredam na fa kɔsi charge na frɛ me ka kyerɛ me sɛ wode sii charge na ɛkɔsii sɛn. Obi bɛwia, obi bɛwia, asɔredam mu obi bɛwia, me na meka nokorɛ no akyerɛ wo. Nanso kuro mu a crabas yɛnwia. Ghanaman ne gyimi, woabɛtra kuro mu a Nyame ayɛ wo adom woanya chance a bɛtena heaven on earth na woayɛ adwuma na woanya sika anaa de awe nsa yɛkɔ cars yɛ abayifoɔ. Kwasea, bayifoɔ na bɛpagya wo firi ayi ɛ, wo nana bi a ɔte akuraase a wo a wo mma ne ne sika o, wo a wo nhwɛ no. Aban bars nenam kuro mu a 24 service sɛ nipa, wo a wo nhwɛ ɔnana no o, na wasan ato hɔ sɛ ɔyɛ bayifoɔ. Kwasea na bɛkukuru wo firi dan mu sɛ ɛde wo kɔsi baabi a ɛtɔ nsa. Ha? Mo deɛ mo mmea nsua nyansa na gyimi wabɛduru kuro mu a heaven on earth, wo yɛ adwuma a wo bɛ save sika no na ade rewe nsa, ha? Wo wie a wo sɛ yɛyɛ abayifoɔ. Kwasea kwa. Nanom bi me kɔtɔ ayi. Ae mese mekɔpɛ mekɔn dɔ dɔkono mekɔtɔ dɔkono mekɔ baabi a Ghanafoɔ no wɔ kwasea bi awewe nsaa no atwa ɔkokɔ a nam se hɛ nyame ayɛ wadoma bɛduru ha deɛ ɔde wabrabɔ ɛo me fiefoɔ nam se wagyi me papa fiefoɔ no ɔm na ku ɔm na de nsa no bɛhyɛ wa no kwasea kwa nam wo fiefoɔ na de nsa bɛhyɛ ɛnam medeɛ medeɛ mɛka nɔkorɛ no akyerɛ wo kwasea wo fiefoɔ na de nam ɛ nsa no bɛtua wa no ha ɛdeɛ mo mmea nsua nyansa na gye mi obi kurom ha deɛ ɔde nyansa yɛ kuro no taxi na esisi hɔ no ha nyansa yɛ adwuma 24/7 taxi na esisi hɔ no taxi ɛyɛ v8 na nyame ayɛ wadom wabɛpie kurom ha na woyɛ adwuma no ase woanya sika na ade ne nyinaa kɔwe nsa na ɔmoboro saa nso adeɛ nwanwa ne sɛ wɔn boro saa no a sika a ɛhyɛ ne ho sɛ thousand dollars a na wayɛ no wobɛhu sɛ sika no ayera na ɔhu baabi a ɔde ato na sika no ayera na ɔhu deɛ baabi a ɔde ato afei no afrɛ sɔfofoɔ eh, agyimifoɔ yi na waka akyerɛ no na mebaeɛ ɔm de nsanom ato me so ma meyɛ adwuma a menhu so mede sika no nyinaa we nsa na ɔno nso ne gyimi no sɔfo no nso aka akyerɛ sɛ ɛne ɛnyɛ hwe bɛtɔ anwa no ayi bra thousand dollars bra na ɔwɔ asaase ne thousand dollars thousand dollars na ɔde bɛma ne nana no a ɔno ne ne yam na opie firi baeɛ no ɔse ne nana no yɛ bayifoɔ na ɔde ama sɔfo na sɔfo no nso ɛredi ɛde akɔfa akɔ han hotel de ne girls akɔtum ɛɛnjɔy kyɛ sɛ moyɛ mmoa saa ma kyɛ sɛ menhu sɛ deɛ mensi nka mo asɛm no police car san na mu police car na mu monitor nnoɔma kyɛ sɛ 24/7 biribi a ɛyɛ adwuma nyansa ne yɛ adwuma 24/7 ha nya ntoboaseɛ police car o nya ntoboaseɛ ama nipa atwa mu ɔkɔ slow slow motion Ghana nka pee pee mo nfa mo gyimi nso fi o police car ba ohu yi ɔte ɔte police car mu asɛ ewi ase yɛ ne deɛ gyimifoɔ police ni na ɛyɛ dɛn kurom abɛhwɛ de wɔn si bu nipa police ni respect nipa ha yɛ mo guo na gyimi nko a Ghana police ni ho driver ni asɛ driver ni yɛ aboa asɛ driver ni nyɛ nipa ha. Miennsua nyansa na gyimii saa. Me deɛ mɛka nokorɛ say the truth and the truth shall set you free. Ha? Miennsua nyansa na gyimii nipa bɛhwɛ woba kurom a na ahu sɛ saa nipa ho hia. Wobɛhu sɛ nipa ho hia. Kurom a bɛhu minister na ɔnam kwan ho ɔhu sɛ obi ho akyere na na ɔboa no na na no me mehu sɛ maame bi bag afiri atɔ na minister bi akoto afa bag no de ama no. Ɛnam se na minister body guys wɔ he ɔse oh ah body guys deɛ mede yɛ dɛn ɛnam se hɛ Africa nka body guys esum sɛ me mehyia broni a me ne no kasa me nka body guys edi w'akyi no ɛnyɛ asɛm ketewa ɛna ɔsɛ o ɛɛ no doesn't make sense ɔno koraa no wa witness bi da ɔsɛ ɔkɔɔ Nigeria kɔyɛ program bi ɔkɔkɔduruyɛ ɔmo ayi ɔmo ɔmo bɛhyia no airport ɔmo de car bɛɛ tɛɛte ɔsɛ ɔno koraa no yam hyee no onim sɛ obi koraa na awu na ɔmo ɔmo ɔmo de ne kɔ ɛna ɔsɛ o ɔmo ba yɛ bɛhyia ɛna ɔsɛ ah na dɛn me nkoa sɛn mu na mɛtena ɔsi ɛno kura yɛ ne wawa taxi na esisi hɔ no taxi v8 esi hɔ v8 2020 taxi ebi kura yɛ v12 me deɛ ɛ mɛka nɔkorɛ no ɛna akyerɛ wo me me page no yɛntwa ntorɔ so kurom a asɔre dan ni ha ɛyɛ nkurɔfoɔ hɔ wobɛhu sɛ dan wei abrɔsan wei esi m'akyi na ɔmakɔ han bi a hɔ baako wɔn akɔhan hɔɔ wɔ mu, na wɔhyɛ mu, na wɔyɛ wɔn haribabababa wɔ mu. Ba sɛ wobɛba abɛtumi abɛgyina kwan ho reyɛ haribaba wɔ kwan ho deɛ, masa. Polisfoɔ bɛba abɛsesa wo seesei ara. Polisini no a ɔreba no, ɔno ɔnim ade koraa a woreka no, wo nyame no a ɔde anɔnten ɔyɛ abɛsi wo so no, ɔno ɔnyɛ, ɔnim saa nyame no. Ne dea ne sɛ, solve problem, make sure nobody dies, make sure light nnum da, make sure sɛ obiara ho bɛtɔ no, ɛno na ɔdwene ho o. Hwɛ abɔnten abɔnten Ghana nka ɛyɛ obi dɛm hwɛ fam hɔ ha Ghana nka ɛyɛ obi dɛm ha te ha na gyimi kurom a ɔne baabi te a wonkɔtra dodom prapra o aban na ama baabi tena wate ase nyansa yɛ adwuma 24/7 kwasiafoɔ store ne nie wei wobaa na ade kaa na bɛsɔ ano atwe kɔɔ fie wobɛtɔn wadeɛ wie a ɛnie store ne ɛtɔn adeɛ wɔ mu store

ɛyɛ ɛyɛ train station saase a menam aseɛ nyinaa nyame na ɛbɛsisi hɔ saa train station nya brɔnsam na ɛbɛ eh, na brɔnsam na ɛbɛsisi hɔ ha anaa ɔkɔto na ɛbɛsisi hɔ anaa agradaa na ɛbɛsisi hɔ kwaku brɔnsam na ɛbɛsisi hɔ nyansa na ɛyɛ adwuma nyansa ɛna ɛyɛ adwuma nti buroni no ɔsɛ onim yesu a onim no kaa na esi hɔ no wowia na ɔatu adeɛ de kɔ ɔbɛtɔn na duane ha ɛstɔ bi a waa bi a ɛka o Wowie a na wɔamoa adeɛ so. Ghana na container sisi kwan ho na obi a kyɛ sɛ ɛmu kankankan na kuro no mu kankan kɔ sɛ kɔhwɛ sɛ wobɛtumi ahome a. Ha Broni kurom ɛmu hwehwɛhwɛm. Mese wotaa me a wobɛtaa me but me deɛ me deɛ me me mɛka nokorɛ na akyerɛ wo. Nyansa na Broni de ayɛ ne kuro saa. Nyansa yɛ adwuma 24/7. Sɛ Broni bɛtena sɛ obi ho wie. na wabɛka sɛ bayifoɔ na ɔno anim bayifoɔ na wabɛtena hɔ nti ɔno ɔnya sika na ɔde akɔka sɛ mekɔsi cathedral de asi hɔ cathedral de asi hɔ na meanwhile accident ku nipa da bi everyday bi accident ku nipa ko wagyi me koraa ɔnyɛ saa nkwaseade no na ɔno anim cathedral bia o ai kyale mede amɛka nɔkorɛ o say the truth and the truth shall set you free woyɛ den a the system is working nyame hyira buroni ne kurom nko a na aba ho sɛ nyansa Fa soɔ nso kyale ɛyɛ mede m'ano asi ha yi ara the system is working kyale akristofoɔ mo mfa nkyɛm wae ɛne abosomsomfoɔ ne malamfoɔ mo mfa nkyɛm na ɛnyɛ mea nɔkorɛ no ne kan ya wagye aseɛ na ne tie nso ɔya wagye aseɛ mea ɛyɛ meya sɛ megu m'adwuma obi ne mmom ɛyɛ meya ɛnyɛ hwee moanya sika no bi kakra deɛ moanya no momfa mmeyɛ adwuma kakra no a moanya no momfa mmeyɛ adwuma na mo employ boys no agu fie ɔmo nya adwuma nyɛ because ɛyi eh, ɛyi eh, deɛ mo yɛ no ɛyi deɛ mo mo yɛ no ɛyi ɛyi ɛyi mfasoɔ biara ni so so ahu deɛ mekyɛ no abɔnten no no wonam abɔnten a fam hɔ koraa te sɛ obi dɛm ha nyansan yɛ adwuma twenty four seven aha sɛ aha na yɛ kurom ankasa no aha na memete wade aseɛ na wokɔ akura ase a cars yɛ sam abɔnten wɔn mfa nyɛ hwee wɔn ato agu abɔnten na sam hɔ ha nyansan yɛ adwuma wɔ bi kurom sei ha. hwɛ fam hwɛ fam ghana nka yɛ obi hall wei nka yɛ obi ghana kura obi nya nfa nyɛ ne hall obi nya saa mene obi hall kura nfuturo na wakɔtɔ carpet de abɛsɛ hɔ ha adwendwen wei shoe ghana nka de adeɛ bɛkye wei kura deɛ tɛm poma na no o bɔɔ na woyi akɔ ka ka adeɛ bɛkye na ɔma sesɛ ne nyinaa akɔ wei deɛ tɛm poma na no pɛɛ nyansa yɛ adwuma 24/7 challenge meda mo ase nyame nhyira obi biaa ɛnti Ghana mpaninfoɔ no waa wobɛn ɔmo biaa ka kyerɛ ɔmo sɛ me deɛ me kasa firi heaven on earth heaven a ɛwɔ wiase no ɛno na me kasa firi mu me no broni se solve problem sɛ ɔfon battery awu a kɔ charge wɔ ha wopɛ sɛ ɔbrowse a free wifi wate ase wopɛ sɛ ɔcharge wo fon a charge wɔ ha wopɛ sɛ ɔyɛ kɔ a yɛ kɔ wɔ ha wopɛ sɛ ɔfrɛ city service a frɛ wɔ ha wopɛ sɛ wo fine ne wo way nso a na wafine ne wo way wɔ ha. Nyansa na ɛyɛ adwuma. Wopɛ sɛ machine no ankasa kyerɛ wo a talk back wɔ ha. Wopɛ sɛ ohu weather condition nso a obehu no wɔ ha. Wopɛ sɛ kyɛ sɛ biribiara wopɛ sɛ ohu time a abɔ a obehu wɔ ha. Wopɛ sɛ woyɛ free wopɛ sɛ ɔfrɛ wo girl wɔ fie anaa wo biribi a frɛ no wɔ ha. Nyansa ɛyɛ adwuma twenty four seven. Ɛno na ɔno dwene ho. Wate aseɛ ɔsɔvo problem ma onipa ho ntɔ no ɛno na onim. Onim yɛ onim sɛ brɔnsam bi firi baabi reba. wɔnnim sɛ yɛnkɔkyea bayifo wɔ baabi ne dea ne sɛ nnipa ho bɛtɔ no. Ɛno ara na buroni nim. Nti me deɛ mɛka nɔkorɛ akyerɛ wo. Kyale Nyame nhyira obi biara, meda obi biara ase sɛ watie nɔkorɛ. Na yɛtie nɔkorɛ ne yɛde yɛbɔ yɛ bra. Abranteɛ sɔre na fa wo nsa kɔyɛ bibi na Nyame biara nni baabi a no abrɛ wo sika. Ɛnyɛ possible, ɛntorɔ. Sɛ wobɛkyere wo yam kɔm abɛnya ɔɔsa sɛ wobɔ mpaeɛ a yɛ fasting no ɛyɛ buroni si it doesn't make sense meka kyerɛ no ɔsɛ adɛ wɔn abobɔ dam ana ɔnye ni ɛnyɛ nɔkorɛ na deɛ buroni ka nso na ɛyɛ nɔkorɛ go and work make money make money when you make the money save it spend less save more, at the end of the day no you become successful wo nkɔgye bosea bio, brukuro mu a broni mmɔ bosea bibini na ɛbɔ bosea, broni mmɔ bosea bibini na ɛbɔ broni wobɛhyia no sika esum na accounts mu na ɔntumi ne nwiei da bia nso ɔyɛ adwuma pɛ bi ka ho ba bibini wobɛkɔ no ada ɛnyɛ hwee nyame bɛhyɛ ne ho animonyam nyame bɛhyɛ ne ho animonyam hɛɛ nɔkorɛ deɛ ne tiɛ ya o kyale me mea me me papa yɛ sɔfo o nti mefrɛ ɔmo na meka kyerɛ ɔmo a na ɔmo di matam kwasia wo kɔɛ ɔn sɛ wakɔ dane brɔnsam ebi no no meka nɔkorɛ kyerɛ ɔmo na ɔmo nyi ni madane brɔnsam ama ɔmo ɔn nɔkorɛ ne tiɛ ya because yɛwo ne yɛtwa ntorɔ no for so many years kyerɛ wa na abɛto nɔkorɛ a me koraa no initially na me ne aborɔfo no adwene nyɛ pɛ na me ne ɔmo ko paa But akyire no na me huu sɛ saa deɛ ɔmo ka no ɛmeki sense. Me baeɛ a me mede me yɛɛ sɛ mede yɛ adwuma no hwɛ Tesla ɛyɛ taxi. Initially na me ne abrɔfo no nyɛ adwene but me baeɛ a mede yɛ mede mede me ho bɔɔ ɔmo no na me hwɛ the way a me the rate at which a me nya sika no boom boom gu m'accounts no mu a na me huu sɛ adeɛ no ɛyɛ nɔkorɛ. Cars no ɛba no cars no ɛba no cars no taxi taxi latest latest wei car wei na ɛfa ayarefoɔ no car wei ɛna ɛfa ayarefoɔ yɛwɔ ayi bi wɔ mu a ɛbɛsi fam ti the rate at which a mene me ho bɔ aborɔfo na sika no ba bum bum bum bum no ɛkyɛɛ sɛ deɛ magye sika duro nam sɛ ahaa na ɛsɛ nkurɔfoɔ yi ɔmo na ɛka nokorɛ no ɔmo na ɛka nokorɛ no because Sɛ wosɔre na sɛ wokɔtena adwuma mu twenty four seven a, at the end of the day, wobɛnya sika asen deɛ ɔno akɔtena asɔredan mu twenty four seven. Wahu deɛ mekyɛ no? Sɛ wosɔre na wokɔtena adwuma mu twenty four seven a, at the end of the day, wobɛnya sika asen deɛ wakɔtena asɔredan mu twenty four seven. Ntadeɛ na egu hɔ no, Ghana nka obi abɛwia ne nyinaa. Ɛti kyale. Mede aborɔfo no, mede aborɔfo no Mefaa wɔn suban no nti mefaeɛ na mehuu sɛ no, deɛ aborɔfo no reka no na ɛyɛ nɔkorɛ. Bayifoɔ biara nni wiase, ɛyɛ yɛ gyimi. ɛyɛ yɛ gyimi. Bayifoɔ biara nni baabiara. So ahu, saa mmerɛ yi, mese wobɛkɔ owusu bɛmpamo camp ɛne agra dam camp ne yɛde yɛde kyɛ yɛato kwabrane nan, yɛamantam kwabrane, adɛn a ne wɔfa so yɛ bayifoɔ ne yɛde no aba. Huh? Yɛde kyei ato kwabenane nan ne amantam kwabenane. Ɔka deɛn a yɛsɛ ɔyɛ bayifoɔ. Ɔka deɛn a yɛsɛ ɔyɛ bayifoɔ. Yɛbɛtutu bayie ne amantam no. Meanwhile, aban kaa ne nam mu yɛ adwuma no 24/7. Meanwhile, sɛ yɛyi yɛsane kyei ma ɛfiri kwabenane nan ne yɛde adwuma ma no sɛ ɔnyɛ adwuma a, at the end of the day no, mfasoɔ bɛba so. Nanso yɛamantam no abɔ kwan ho sɛ ɔyɛ bayifoɔ. Wahu deɛ mekyerɛ no? Ɛna buroni se daabi, ne nyinaa ɛyɛ. Ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ anansesɛm. Ɛyɛ ananse story. Nti wakyerɛ ne mma no nyinaa nɔkorɛ. Nti kurom hɔ obiara nhwɛ obi biribiara. Ɔyɛ store dan o hwɛ. Store dan store dan nnoɔma gu abɔnten obiara mmɛfa. Obiara mmɛfa. Nso bibini no a yɛde Nyankopɔn awura ne mu no, ɔfiri asɔredam na ɔrekɔbɔ korɔno. Ɔfiri asɔredam na ɔrekɔgye obi kunu. Ɔfiri asɔredam na ɔrekɔ akɔdi kɔnkɔnsa. Ɔfiri asɔredam na ɔrekɔ a kyerɛ sɛ, na ɛneɛ na ɛneɛ Nyame na yɛde yɛde maa no no ɛ mfasoɔ bɛn na ɛbaa so? Mom yɛntie asɛm no yie o, Baburoni nso deɛ adagyeɛ no nyinaa ɔde te adwuma mu nsesɛ sika gu baabi yie. Adagyeɛ no nyinaa o, ɔde te adwuma mu. Nti da bi ɔwɔ sika ɔmmɔ bosea, bibini sɔre a na ɔnam ɛpɛ bosea. Ɔhu? Ɔsan kɔ ne sɔfo no a wagye ne sika agye agye agye a ɔkɔ sɔfo no ɔsɛ sɔfo no mmoa no a, na sɔfo no asan ama no akɔkyere kɔm sɛ kɔyɛ akɔnkyene. So instead of sɛ sɔfo no bɛma no sika no, ɔmfa ama no o, ɔse kɔyɛ akɔnkyene na obi bɛ Nyame bɛma obi abɛma o, Nyame bɛka obi akoma na wabɛkyɛ wo sika. Meanwhile, sɔfo no agye wo sika agye agye agye a, wokɔpɛ bosea no wantumi ammoa wo. Ɔse Nyame, ɔse saa bɛtua sika koraa na Nyame nka obi akoma. Na mese store dan a ɛsi ha nyinaa, kaa kɔba na ɛwɔ aseɛ no. Nti wopɔn yɛ a na de w'adeɛ kɔ fie. wate aseɛ nyansa ɛyɛ adwuma 24 sɛ kyale ɛyɛ ma mefa mu nsia wae medi agorɔ a ɛnɛ mu ntumi nhwɛ aha no internet no yɛ firi wei me brazo firi mentua wansi di ɛma obia wei ɛyɛ life free life coverage free ba Ghana deɛ menim sɛ agye sɛ woatua sika nti ɛyɛ ma memfa mu nsia mesrɛ mu a na afotuo wei no momfa monsɛne ma ayi president ne ne ministers ne nkwasiafoɔ no a wɔgu hɔ no a wɔse wɔbɛto nyansa ato atwene akɔfa gyimii no sɛ buroni ɔse cathedral no ɛyɛ nkwasiasɛm because yesu no ɛni wiase brɔnsam ne wiase bayifoɔ ne wiase bosom ne wiase hwee ne wiase deɛ ɛwɔ hɔ yɛ nyansa deɛ ɛwɔ hɔ ɛyɛ nyansa nti momma nyansa no nyɛ adwuma wate aseɛ nti kyale Nyame nhyira broni. Ne kura mu nko ara na nyansa mfasoɔ wɔ so. Nyame nhyira broni. Nkasa yɛ straight up. The system is working. Oh my goodness.